khome timonyoza da eh, va kumi nhlampfi mfo vanhu va fanele va tala va swona swa ku a ko nghenela mahala hala matini eh, tisanyana ku va yo yi ri one humesa tin'wana timonyoza Eh, eh, eh, unge- unge- unge tlhandleki exikalwini
mhayi vava jaha ro pfula yi baca danuna sixteen a yi ma ni mi amukelaka the channel that matters a
ni live ka ka interview ya mhani ya mhayi vava se a ni la ta a ni la ta n'wi provela ku a yi tshikanangi Ni- inkomu ni ta vuyela hansi
i mhayi vava vavhakachesi un'wana va tsaka va ku yi ku tima thosikirikini jaha ro kula hi mbacha danon a xi yi tivi a mina tala hi mina leyi na tifevo wa lava a wu lava
ahee so nampundzu namadyambu ya hi ya veka tinete ivi nampundzu hi vuya hi landza timepe so swo swo yini vafana sorry so loko hi fika hi veka tinete leti ya kwini hala um mali liya u yi ta haleni nete ya kona hi ti veka na ti tshama vusiku hinkwabyo so u ta mundzuku u ta u ta kambela xa kahle hi swona i ku a ni a hi yi lava ku xavisa or something like that. hi va hi lava ku ti oxa or hi ti dya something like that usually lava nga na mhaka WhatsApp va ti vona ni karhi ni ti post post something like that so hi chavisa but hi va hi endlela ku hungasa hi ti dyela tihlampfi a ni vutomi byi so ya nghena matini i ma nghena matini

a swi bayizini a swi bayizini swi leswi longoloka kunene swa longoloka swi leswi yo we a swi cinci gazeni hi leswo hi tsitsamiselaka video yi nga bori maswona siya Etejo ei soiva hi ri ku titeketeleni hi karhi hi titeketela hi ndlela leya ti cheriwa sakinet net leti henhla tikanyana ku ta ha kunula loko u nga swi koti ma vona so ha ti teka hi muka na tona kaya so loko hi fika kaya hi fika hi fanele hi hakunula tinete u teka kahle ku u nga dlayi nete i nga kumi u boxetele nete ma swi vona so that's what we do ma swi vona so i yini ka so i wo fana na n'wana a lerivele swa ku a cawuke yini u lava ku vulavula loko vanhu va ri ku vulavuleni ya so la a ri ku a ri ku humeni i timonyoza se a ri ku humeni se a hi hetini. hina lavaya loko se a huma usually u fanele u ya u ya n'wi teka laha u teka se se mhaka a ni khome foni na ha ri ku nyanyukeni a ma ni tsakeli no n'wi tshika tihumeleni because not like a train smash ma vo se xikepe xa famba xi va xi landza a tlhela a xi landza futhi loko a za va ni nyikete saka hi luya khome timonyo dada va ku mintlhambi . vanhu va fanele va tala va swi leswaku a ku nghenela mahala hala matini hetisa nyana ku va yi ri one e-e humesa tin'wani tin'wanyana u nge u nge u nge tlhandleki exikalwini
se lani hi loko a karhi a ti teketela outside net ma vo le ku ti humeseleni le ku ti humeseleni

Alright, uh, tanihileswi mi swi tivaka hina hi vinyi va nhlampfi um exi u tampa loko hi langutela n'wina nga tampa hi hlayisa ri maxaka yena um mi byela mr post ku nhlampfi hi le kaya ha mi nga chuni na dya kahle se swi nga ku tindla ndhawu leswi swaka xikula a la ze ti chemaka yona promise futsaki a la ze ti chemaka ne eh ndhawu leswi swaka xikula eh matiwa ta hanya phela matiwa ta hanya a la ze ti swaka xikula lexi ni xo ka mi xi tivi n'wina mhani xi tiva ni nhlampfi na lexi a no xi tiva lexi se ha mara to xi chela kwala sorry boy if you even clear to so leyi la ku faka microwave a yi ze yi tlhelela panini inkomu